Chibai ule, kan inring tawh anih chuan Mathematics zirleng awk vawiin chu Class Eleven Trigonometric Functions kan en leh ang a, mahni khan class khat kan nei tawh a, a tir lam a basic tak tak kha kan en a, class eleven ah engtin nge angle te hi an lo ziah tih te, thil tlem azawng kan en a ni. Ninety degree te pawh pai by two a lo ni tawh tih te, ti ang zia nin kan en a nih kha. Vawinia hian formula pawimawh lutuk mai kan zir dawn a, quadrant atang a lo chhuak kan en dawn a ni. Sawmthum sawmli chuang a awm a, naupang tam tak chuan hei hi an thiam lo a, a lo chhuah dan hi an hrethiam lo, by heart tawp thin a ni. Hrethiam silo a by heart hi a pawi em em mai a, hrethiam chung a by heart erawh chu a pawi lo a, tun hunah hian a lo chhuah dan hi uluk deuhin kan en ang a, formula sawmli chuang pawh ni mah sela a awmzia kan hriat chuan pakhat lek pawh hre mah ila vai khan kan hre thei dawn tihna a lo ni ta a ni, kan en chho zel ang a. First quadrant hi zero leh nine tih inkar a ni tih te kan hria ang a, chutiang zelin second quadrant hi eng nge kha? Ninety degree leh one eighty degree inkar.

First quadrant zia dan hi engtin nge tih kha la en leh lawk ala ngai ni. First quadrant ah hian han ziak ta ila, lam tawhin ziak mai ila quadrant. First quadrant an zia dan a hi ti hian an lo ziak ta thin ni bracket chhungah ka han ziak anga. Pi by two minus theta. Eng nge awmzia le? Ninety minus some angle tihna a ni. Ninety ah khan angle tlem i paih khan first quadrant chhunga mi ni ngei ngei dawn a ni. Han ti chin mah la ninety degree a lo ni ta a. Theta ah hian angle pakhat lo thlang ta la. Maw ninety aia lian lo chu thlan tur a nia. An tir nan ten degree lo thlang ta la, ninety minus ten chu eighty degree lo ni ta a ni. Eighty chu first quadrant ah zero leh ninety inkar a awm tih kan hre ta a ni. Tiang khan ninety degree a angle tlema zawng i paih khan first quadrant chhung mi kha lo chhuak vek nuai a ni. Ninety ah eighty pawh paih la, eng pawh kha paih ta la, zero leh ninety inkar a nih kha chuan. a lo chhuak dawn ta ni chu first quadrant kha ninety a same angle kan sep chek in tih ang khan chu ula ninety degree aia te chu first quadrant a lo ni ta ni chuvang chuan first quadrant hi pi by two minus theta tiin kan ziak fo tawh ang ani le second quadrant hi engtin ngen ziah ve thin ang ziah dan chi khan nge chi hnih awm ang le Second quadrant chu kan hriat angin ninety leh one eighty inkar a lo ni ta a ni. Hundred te pawh a lo ni ta ang a, hundred te an te tam dawn a. A ziah danah chuan tihian kan ziak thei ang chu tiraw, pi by two plus theta. Ninety ah angle tlem i belh khan second quadrant a lo ni thei a ni. Ti leh chhin ila ninety a twenty te belh chhin ang aw ninety plus twenty chu one hundred ten alo ni ang chu ninety leh one eighty in kar ah one hundred ten chu awm dawn second quadrant ta chuvang chuan ninety plus some angle ti khan kan lo hre thei ta ni maw ninety plus some angle te pawh hian an Engti ri lah tiraw? Ninety a angle tlem belh chu second quadrant a lo ni dawn a ni. Tina sawi dan pakhat a la awm leh thei a. one eighty minus some angle one eighty minus theta pi minus theta in kan dah thei tho a ni A chhan chu hei pai hi one eighty lo ni ta, one eighty ah hian angle han paih chhin ta la, thirty te han paih chhin teh, tih ta aiah thirty lo thlang ta la. One eighty minus thirty chu one fifty degree lo ni dawn a ni. One fifty degree chu. Hemi inkar ami tho hi ninety leh one eighty inkar second quadrant hei heti zawngin an tir mai maw? Pi minus theta pi a angle tlem kan paih khan hemi chhungah hian a lo awm dawn ni chu pi minus theta khan kan dah thei a ni. Kha kha sawi dan pahnih awm thei tihna a nih chu. Ka ka hre reng ula har lo a, ninety plus some angle emaw one eighty minus some angle chu chu second quadrant kan sawi dan a ni. Le third quadrant ah kal leh ang aw, third quadrant hi engtin nge an sawi ve thung? Chi hnihin a sawi ve thei tho ang a, Tin nge niang, in hrethiam nghal takin ka hriat tiraw? Pi plus some angle, 180 plus some angle, 180 a angle kan belin that kuat ran lo ni dawn he lai he 180 plus some angle 180 a 20 belte 200 alo ni mai dawn ni tro hemi inkar ami kha Tin, subtraction form in engtin nge kan tih leh ang heta tan hian paih ve thung ila, two seventy minus theta three pi by two minus theta two seventy minus some angle lo nih chuan That kuah tan ta lo ni mai dawn a ni. Dikang chu tiraw two seventy ah seventy te pawh han pai ta la, an goal sang deuh te pawh two hundred a lo ni ang. One eighty leh two seventy inkar tho, two hundred kha a lo ni mai dawn a ni. Khatiang zia khan a lo kal ta a, fourth kuah tan thi en lei la, A ziah dan chi hnihawm leh ang hei pawh hi two seventy aiin a lian dawn a, chu chu engtin a kan ziah ang? two seventy plus some angle theta, two seventy chu three pi by two plus zeta, tin he lam atang hian kan en thei a ni, hei hi zero degree a ni a, vawikhat a lo kual chhuah khan three sixty a ni tih kan hria, three sixty minus some angle maw?

two seventy plus che ta maw two seventy aia lian tih zawn kan sawi thei a three sixty aia te kha kha lawsih dan alo ni mai dawn a nih chu tikhan in kal zel dawn nia heta tang hian lo chhuah dan an kha hriat ta ni helai first quadrant pawh kha ninety minus some angle ninety aia tlem deuh Maw? Ka ka ziah dan chu ni mai. Hei pawimawh lutuk a ni hei hi han copy u la. Hemi tang hian formula kha lo chhuak dawn a, a ziah dan a kha kan en dawn ni. Engtin nge lo in relate so trigonometric function chu a lo in relate dan a kha kan en leh ang a. kan thiam zel tura ngai ila har dawn miah lo a nia quadrant pali kan nei a first quadrant chu ziah dan chi khat angin a awm a second third leh fourth chu ziah dan chi hnih theuh angin a awm a ni chu Tichuan, a lo inrelate dan hi en leh ila, mania class kha uluk deuhin ngaithla anih chuan a tangkai dawn hle a ni. En leh ngaw tunah hian kan han ziak leh dawn anga kan thlang chhuak dawn anih tuna ziah dan chi hrang hrang ka sawi zinga thenkhat ka rawn la chhuak ang. Enge awmzia in lo en dawn nia, pi by two minus theta. Ka la chhuak ang a, pai bai chu plus che ta ka la leng a, pai minus kha ka kan daih ang a eng maw? Heta mi three pai bai chu minus che ta ka ziak leh ang a, hei te ta a ni a. three pi by two plus zeta kan leng a two pi minus ka chu ka kan dawn engho zawng nge ni ka ziah tel ve lo tih te khan chu tu la heng ho ah hian lo in relate dan kha awm ta ni kan en dawn a pawh ni sela in ang deuh awm chu hei en ula By True tih awm vek hi lai hi by true tih awm vek ta ni. Heta pi minus hi ta te kha chu heta pi value hma mi a kha coefficient a kha hei one a nih hi maw half a ni lo a hei integer pangai lo ni ta ni pi plus tih chi te true pi minus in te chu by true awm lo hi hei true one one a lo ni a chin chhiah thei dan tura chuan Integer pangngai ni lo laia value bik a teh kha coefficient ta kha by two tih awm a by two two two awm vek hi heng ho hi lawm khatah i lang a ti mai teh ang. Helai hi chu lo chhuah dan hi chu kan zuk chhui chiang hman lo ang a, inchinchhih awlsam dan tur chauh kan sawi dawn ni chu. Heng ho bikah hi chuan in relate tur chu inchinchhia rule, sine and.

Sine pi by two minus theta hei class ten ah formula in ziak tawh a, pi by two tiin inziak kher lo ang a, ninety degree tiin inziak ang a. Hei formula eng nge ni ang kan en dawn a ni. Pi by two minus theta, pi by two minus theta ah chuan hei hi thlang ila.

First quadrant ah chuan vaiin positive a nih vek a paruk kha, chuvang chuan first quadrant ah sign chu positive a ni dawn a, plus i dah mai dawn a ni. Harlo ang tiraw hei pakhat ti leh chhim lawk ila tan pi by two minus zeta awlsam zawng chuan by two type ho ah hian heng ho ah hian tan leh ngeiin relate kan tih chuan tangent leh cotangent

Second quadrant chhung tih hi kan hre ta a, second quadrant a ni tih kan lo hre ta a ni, pi by two plus theta hi. Second quadrant ah chuan, second quadrant ah hian sign hi enge ni, positive nge negative tih kha kan en ang aw. Second quadrant ah chuan sign chu positive a lo ni ta a ni. Chuvang chuan tah hian plus a ziak ang tih hian a dik ta a. Tiang zel kha ni dawn ani tah hian ziak leh lawk ila cos pi by 2 plus theta indah ve thung ang aw by 2 type a cos leh enge in relate tih kha hmasa berah pawimawh a Cause leh in relate chu sign maw? Sign leh cause-a in relate tih chu cause leh sign-a in relate a ni ve nghal a. Cause chuan sign a lo hring dawn a ni. Cause a nih chuan sign, sign a nihin cause, bai two type-a. Pawimawh ta chu kuaṭan thi

Cause hi eng nge nih kan en dawn a ni. Second quadrant ah chuan engte nge positive. Sine leh cosec a positive a vang khan a dang pali chu negative vek a, cause pawh negative dawn a nih chu second quadrant ah. Cause kha second quadrant ah a negative dawn avang khan minus i dah dawn a ni hetah hian. Hemi sign theta vanga minus hi awm a ni miah loh nia, hei chu in huk phawt ang a. Cos hi second quadrant ah a negative i tih vang khan ka hei minus hi dah ta zawk a ni maw? Khan chiang em? Kan sawi angin hei hi a tam lutuk formula sawmli chung awm a, by heart khan a buai thlak a ni. Inchhut zel thei mai dawn a ni nangmah ni khan. Kan a vai pawn kan ti hman dawn lo a, kan en chho zel ang a. Kan han copy zel ulh a. Thematics ah chuan ngaihthlak a ngai a, ngaihtuah a ngai a, copy a ngai bawk a, kha kha in balance thiam kha a ngai thin a. Kal leh chhin lawk ang aw.

Tah hian minus i dah ang. Second quadrant-ah, second quadrant-ah sec a negative avangin minus ka dah. Ka tiang khan in kal zel dawn a ni. Kan ziak seng dawn lo a nangmahni khan em paruk trigo awm theuh kha pi by two minus theta type ah a paruk khan lo ziak la, pi by two plus theta type ah paruk pawh an lo ziak leh la. Tiang zelin tah pawh hian paruk kha, trigo paruk kha lo ziak vek ta la. Formula khan ang mahin avai in lo ziak chhuak thei dawn e. Code kan dah leh chin aw code heta mi kan kal chin ang e 3 pi by 2 minus theta by 2 type a code le enge in relate kan en leh ang Kan hre tawh a, kawt leh tan a in-relate a ni mai. Tan leh kawt, kawt leh tan a ni mai a. Tan theta awl lutuk a ni. Kan en tur chu hei engkuah tan nge tih kha a ni mai. Hei hi en ula, three pi by two minus theta chu hei hetei, three pi by two minus a nih chuan lehzir anga Hei la hei, that quadrant tihna ni mai a, 270 a etiah chu. Quad hi that quadrant a enge a ni, positive nge negative tih kha kan en tur a ni. That quadrant a quad hi enge a nih le? He nu la that quadrant ah hian quad chu kan hmu ni hei, positive a ni tlat. Kan hriat tawh kha. That quadrant a quad positive a lo nih chuan tah hian positive i dah mai ang. plus hi dah mai ang ti hian a dik mai ni en leh thin lawk ila a vai chuan kan ziak seng dawn lo kan tih kha engmahni in lo ziak vek mai nga cosec 3 pi by

Sign hi ngaihtuah leh dawn a ni. Kan hmuh thlak lo a. Three pi by two plus theta chu hetah hian kan ziak a engkuah tan a nge. An en ula hei three pi by two plus a nih chuan i kal anga ding lamah fourth quadrant hi lo ni ta a ni. Three pi by two plus theta chu fourth quadrant, hei fourth quadrant.

Kha ka kal dan chu ni mai. Nangmah niin lo ti ula, vain lo ziak chhuak ula tha awm e. Tule tah hian homework ang deuh in kan ziak hrim hrim ang e. Number eight ah hian tan three pi by two plus theta, hei lo ti chhin ula. Number nine ah Sine three pi by two minus theta hmm tian lak lo deuh in number nine ah hian tawm mai ang aw hei hi i rawn fill up ve ula tin a vai inziak thei ula ka tih ka sawi ang khan hemi first quadrant hemi tan hian paruk Trigo paruk kha paruk theuh khan lo ziak lut leh ula a tha awm e. Chuan tunah hian tawp nan thil pakhat kan en leh dawn a ni. Tun ṭum kan thlasa tawpna tur kua ṭan hrang hrang kan ziah luh ah khan by true type kha tunah formula kan en a. A pangngai ti mai ila integer pangngai pi coefficient a integer pangngai ho kha kan en leh dawn a ni. kan thiam zel turah kan ngai a kan hmu fur lo ila mathematics hi chu a basic hi kan thiam chian chuan a dang hi chu awlh em em tawh a ni le lawm khat ho inziak ve leng aw pi minus theta tih te nge lamang Pai plus zeta tih te tin two pai minus zeta heng ho en ang enge kan hriat theih kan tih chuan in an na an nei chawi by two kha awm lo a ni tain one a awm vek hi one aw integer pangai tain two a awm a by two tih ang kha awm lo a ni tiraw pangai tawp a ni. Wan, wan, chu, wan pa, i wan pa, i chu pa hi a ni ta a ni. Khatiang chi ho ah khan ti hian a lo in relate a ni. Enge sign leh enge in relate ang aw tih ang chi kha kan ngaihtuah leh ang a. Mahse hei awl lutuk a, a awl dan chu, a in relate dan chu ti hian kan dah mai dawn a ni. Itself. Amah leh mah kha in relate tawp mai ni. Example pe chin ang aw. Hawn dan chu heti hian lo en ta ila. Pai minus theta type chu ta mi hi ka lo la chhuak ta a. Baitu awm lo ho chu a awl dan em em mai chu. Amah leh mah kha in relate teuh mai ni. Sign a nih chuan tah hian thil dang kha awm theih tawh lo itself a ni vai. Sign bawk a awm ang sign tih a ta a. Ka van awl em tirh u. Chuan a sign erawh hi chu kan lo ngaihtuah dawn a ni tah hian. Enge nih ang tih kha kan en leng a. Hei kan en dawn a ni. Pai minus theta chu.

Sign hi second column chuan positive a ni tlat a ni. Chuan mi ni chuan tihian plus a ni mai. Erawh har lo a. Dah leh chhin lawk ang aw cos pi minus theta. Um, pi minus theta type by 2 awm lo ho hrim hrim ah chuan aw lutuk cos nena in relate chu amah itself cos theta kha ni mai. Sign erawh chu kan en ang a. Pi minus theta chu second quadrant a ni tih kan hria a. Course hi second quadrant ah nge nih hi negative a ni tih kan hre thei ni tiraw? Course chu negative a ni hi sine leh cosec chauh positive negative a ni vangin course hi second quadrant a negative a ni vangin tah hian minus i dah ang chu by heart a ngai tawh lo a ni heta minus heta plus tih a by heart tluk tluk lo tur a ni hrethiam zawk tur a ni Course kha second quadrant a negative a nih vangin minus ka dah. Dah leh chin ang. Odd tan ah te kan dah leh chin ang a. Tan pi plus theta ti chin ang. Hmm, by 2 awm lo type ah chuan itself kha relation chu ni mai a. Tan theta kan hmang ang a. Chuan hei eng kuadan nge pai plus si ta chu en ul hai pai aia lian chu he lam thar ta ni tih hre thei a ni. Third quadrant ta lo nia pai plus se ta. Third quadrant ta tan hi enge ni kan do ni. En ula third quadrant ta chuan tan chu positive ani vangin ta hian plus a lo ni leh mai ni chu. Har lo tiraw.

Pakhat han ziak leh lawk ila, enge ka han ziak aw. Kawt ka han ziak thin ang aw. Kawt two pi hi dah ve tawh ang, ka han dah har tawh a. Kawt two pi minus theta by two type a ni lo a, hei heta mi zing a ni tho hi. Itself a nih leh mai dawn e. Kawt chuan kawt tho a lo hring ang. Chuan two pi minus heta hi eng quarter nge kan en dawn e? two pi minus heta hi eng quarter ke le? Hei hi three sixty ni a, vawikhat a hel chhuah khan Three sixty aia tlem chu he tiin a rawn let a ni hi, fourth quadrant hi a ni tih hriat ta a ni. Tiraw, kan ziak vek dawn a chin a, fourth quadrant a lo ni a, two pi minus theta chu. Fourth quadrant ah hian kawt hi eng nge a nih tih kha kan en dawn a ni. Heta hi an en leh ila, fourth quadrant ah hian kawt eng nge a nih He quote kan hmu lo a ni, positive ang chuan. Fourth quadrant ah chuan quote chu negative a ni tih i lo hre ta a. Chumi ni vang chuan value ah hian negative i dah mai dawn a ni. Fourth quadrant ah quote a negative e i tih zawh chiah ah dah hian minus i dah thlap ang. Chuan a lo chhuak leh ta a ni chu. A dang te pawh la awm teuh thei ka sawi ang khan tah hian paruk a awm thei a, paruk a awm thei dawn a, tah paruk six three zero eighteen sawmpariat lai phone bulah la awm thei dawn chu tah hian panga chauh ka ziak na nangmahniin in lo ziak lut ve tawh mai ang chu tiraw faiin in lo ziak lut ang a innaw tah. Mara chu duh leh homework ang in tah hian pakhat pahnih khat chu han ziak ve leh ila. Number six ah hian homework ah sec te pawh han ti ila, sec hi pi plus theta type ah te hian kan ziak tawh em? Kan lo ziak tawh palh pawh a ni thei a, rilru awm awm kan ziak a ni mai a. Kan thiam chian kha kan duh ber lai chu a ni. Tunahina answer in rawn zir dawn ni homework ah maw? Sec pi plus theta tin sec 2 pi minus theta itself vek chu ni dawn a ni. Marawh chu plus nge minus kha pawimawh dawn a kual chuan ta zir in. Tiang khan in lo en leh ang a. Remchang ah kan rawn chhun zawm leh ang e tikah nge kan hre thei lo hei class twelve te class ten te han tih chho ve kan duh si a tlem azawng. Pawh ni ta Selan, nangmahniin in lo zir anga, uluk deuhin i khan in lo ti nawn leh anga, in chawk anga, inthiam mai dawn a ni, inthian te pawh lo share zel ul a, a chhawrtu in tam a nih chuan kan rawn chhunzawm zel dawn a, amah erawh chu in lo zir tha peih vak lo a, in lo chhawr vak lo a nih chuan vedio han siam te pawh buaithlak mai thei a, keimahni tan pawh uluk deuhin in lo zir dawn nia, vawiin ni tan chuan. Kan class duh tawk phawt ila kan hrethiam vek turah kan ngai a, remchangah kan lo let leh dawn nia. Awle.